Welcome to today's Fresh Manna, the wicked in high places, Esther 3 1 to 15. After King Xerxes come promote Haman, wey be Hamadata pikin from Agag town, he make him position high pass every other position for the kingdom. Because of this, all the king servants wey dey for the king gate come dey bow and respect Haman because he be the king command, na him come give them that command make them do that. But Mordecai no gree bow. or gree gi am respet. So di king servant wey dey di palace gate kon ask Mordecai, Wetin make yu no dey go against di king kommand? And wen dem kon go tok to Mordecai well-well and e no ansa dem, dem kon go tell Haman wetin Mordecai dey do, so dat dem go kon hear wetin Haman go do about am, bikos Mordecai don tell dem sey im na Jew. Wen Haman see sey Mordecai no gree bow or give am respect, im vex well-well. And since im don know sey Mordecai na Jew, im come go come to wan punish am well-well. Im come go plan to kill all di Jew wey dey di kingdom. For di twelfth year wey King Xerxes dey rule, for di first month wey be Nisan, Haman come go make dem throw dice, na Purim dem dey call am. so dat im go know di right day and month to do wetin im plan. Im kon agree to do to di im plan for di thirteenth day for di twelfth month, wey bi Adar. So Haman kon tell di king, E get one tribe wey dem full evriwhere for dis yor kingdom wey no wey get different law. Dem no dey follow di king law, so e no good make dem dey der, make di king allow dem to live. So my oga, if yu wont, make yu kommand me make I kill all dis pipol, If you do like dat, den I go get I go like to give ten thousand big shark sack of silver for di royal eh, di royal purse for di kingdom. Di king come remove im ring wey im dey take stamp law, so dat e go take am give di power to Ham Haman wey be Hamadeta pikin from Agag, and dis Haman na Jew enemy. Di king come tell am, Make you no worry about di money, just go do wetin you like wit di pipo. So for dat thirteenth day for di tenth month, Haman come di come call di king secretary, come say make im write di command for all di language for di kingdom, come send am go meet all di rulers, governors and officers of all di kingdom. Den dem write am with King Xerxes name, come stamp am with im ring. Di messengers come take di command come go di area for di kingdom dem, and di law wey dey inside come be di thirteen day for Eda month. den dem must kill all di Jew pipo, weda dem young or old, both women and children go take dem go den dem go take dia property. Den dem must read dis command to everybody for di kingdom, so dat dem nor go dey dem go dey ready for dat day and to do wetin dem want am to do. Just as king di king command dey kon dey everytin dey as just as di king command, dey kon do everytin for di main town for Susa and di messenger kon carry am go everywhere for di kingdom. Di king and Haman dey drink and enjoy dem sef, while everybody for Susa town dey run up and down dey cry wicked people dey high places dem dey use their power and influence take do bad things imagine say you receive letter wey talk say you and all your people nationality ethnicity and race don receive death sentence no be because una commit crime o but simply because una dey exist na offense to some people be that. Na wetin still dey happen for our world today. But make your heart strong because Proverbs 24, 19 to 20 talk say their own judgment will reach them too. Haman get everything when person want for position when he fit want, but like small pikin, him dey find wetin him no fit get, Mordecai respect and honor. Wetin be one man homage compared to the whole kingdom when they bow for you? Arrogance plus pride dey always dey turn to wickedness for high places. Politicians for everywhere enter office with promise say dem go use their power help humanity and their community. But some enter their some as some enter, they come come realize say doing wrong dey bring more gain because the people wey get deep pocket na im dey sponsor their agenda. But no be wetin Proverbs twenty-five twenty-six support be that. Haman nor be di only rotten pesin wey wan wipe out pipo wey im see as threat. Plenty pipo enta office wit wicked plans against humanity. Dem use dia influence, authority and position to carry out wickedness for high places like Haman. Genocide na di only tin wey fit quench Haman heart for di Jews. Just like oda wicked men, Idi Amin brutalise a nation, Uganda and di world. Hastings Kamuzu Banda of Malawi torture and kill anybody, even children, wey im dishonour am. Haman lie give di king for verse eight sey di Jews no dey acknowledge di king authority. Im talk sey e no dey your majesty interest, meaning sey di king no get benefit if di Jews continue to live. But di irony be sey Mordecai don already show highest loyalty to di king. Haman ten thousand talent of silver na bribe, Dat kain big money fit move any wicked king without question. Haman desperate well-well to wipe di Jews to pay dat kain amount to just to get permission. Di bribe work, because for verse ten, di king give am im signet ring, meaning say wicked man now with vendetta now don hold di highest authority to carry out im plan with royal edict. So let her come, not be only to you, but to everybody wey look, talk, and act like you, with royal seal and decree, telling una say una destruction don reach. Confusion go choke everybody for everywhere. Joseph Stalin reign of terror, e kill millions, imprison and relocate people according to to im am. According to am, e say death na solution to all problems. No man, no problem, and one death na tragedy. one million na statist statistics according to wetin e talk dat na bad thing for person to think Saddam Hussein na nightmare to the western world him destroy millions of lives to achieve him evil plan because people of Baghdad no honour am like Haman him destroy the whole town including women and children height of wickedness for high places but God dey always dey step in as him do for the Jews Psalm 141 verse 10 talk say the wicked go fall into the pit wey dem dig for people. Na wetin dey happen be that. So make you abstain from wickedness. Wickedness no dey pay. Make the Lord strengthen your heart to stand for righteousness and trust am for justice for every season. Reflection questions. How pride and arrogance fit open door for wickedness or places of influence? How Mordecai loyalty and courage fit encourage you to stand strong when injustice show? Wetin be di practical steps wey you fit take to avoid wickedness and trust God justice for difficult situation? Make your prayer come be Father by your divine decree deliver me from di hands of di wicked and from all di one wey dey rise against me in hatred make every evil plan and pit wey dem prepare for me turn to dia own downfall in Jesus name amen. We invite una to prayerfully consider partner with us to reach more people and to continue to share this gospel and to change lives. You fit share this message on your platform and with your contact to spread the word. You fit sow a financial seed to help us carry on the work of the ministry to reach more people for Christ. And follow us on our Fresh Minute channel then for Telegram, na Fresh MDVO for WhatsApp, na Fresh Minute channel for blogger.com, na Freshman, na for Linktree, na Godcamp. Or you fit email us for tillmanoflight at outlook.com. Your partnership dey important and e make a difference. Together, we fit impact lives for God kingdom. We truly appreciate your generosity and your support. Una do.